Besmelleh, tamacahut n taceṭṭac aɣerbal, amacahu. Tella yiwet zik-nni tesɛa yelli-s lakk d terbibt-is. Ihi yiwwas tceggeɛ-it-d ar tala ad d-agmet yelli-s tefka-yas tasagumt, tarbibt-nni-ines tefka-yas aɣerbal. Tenna-yas tin ara d-yuɣalen d tamezwarut deg tala, d tin ara yeččen timcewwect d tmellalin agi ara d-tessewwa. Yelli-s-nni yewwin tasagumt, tewweḍ kan tugmi-tt-id tuɣal-d. Ma d tarbibt-nni meskit, teɛreḍ acu ara yeččar uɣerbal-nni ulac. Tekker tezɛel-it iruḥ deg wasif.

amek i texdem tteryel-nni tekker tesɛedda-tt tawwurt akken d imi d lawan imensi tenna-yas tteryel-nni tenna-yas i tura acu tebɣiḍ ad teččeḍ a yelli d taḥnunt n yirden neɣ d taḥnunt n yiɣed Anayi yessefk-iyi kan taḥnunt n yiɣes, anayi s-ttinaɣ ara iyi-tettak tmeṭṭut n baba. Dɣa tɣaḍ tteryel-nni tɛedda tessers-as-d tečča taḥnunt n yirden. Akken d imi d lawan n yiḍes, tenna-as tteryel-nni i tura anda ara kem-ssegneɣ, deg wusu-agi n leḥrir neɣ deg uzeggar-agi. Ah, tenna-yas yecqa-yi wusu leḥrir s-tenna teqcict-nni. Yessgen-iyi kan deg uzeggar-agi. Dagi i tesgan-iyi tmeṭṭut n baba. Tɛedda tessgen-itt imir-nni deg wusu-nni leḥrir. Akken d imi d-kker azekka-nni. Tenna-yas tteryel-nni i tura aɣerbal-agi-inem acu tebɣiḍ am teččareɣ. Am teččareɣ d tiwiztin neɣ am teččareɣ d tilkin.

Acu abrid-agi yelli-s-nni tefka-yas aɣerbal, tarbibt-nni tefka-yas tasagumt. Tenna-yas-d, tin ara d-yuɣalen d tamezwarut, d tin ara yeččen timcuwect-agi tmellalin s tamemt ara d-tessewweɣ. Asmi wwḍent ar tala, tarbibt-nni ɣer yelli yewwin tasagumt dqiqa tuɣal-d, dɣa tečča timellalin-nni s tamemt d tiḥmayanin. Ma d yelli-s-nni, teɛreḍ ad teččar aɣerbal-nni armi yugi ad yeččur, tezzeɛlelli, terna tergem akk ddunit. Asmi imir-nni i d-uɣal s axxam, ulac d acu d-wwi. Tenna-yas i yemma-s, tura ad truḥeḍ ad yi-d-tawiḍ ṭac-ṭac aɣerbal. Mmut i d-tewwiḍ ara ur ttnejmaɛeḍ ara s axxam. Truḥ imir-nni teqcict-nni, tetbeɛ asif-nni rrif rrif,

Tenna-yas tteryel-nni d acu tebɣiḍ? Tenna-yas ṭacṭac ɣerbal. Tenna-yas tteryel-nni ihi atah dagi ɣur-i, acu ur m-tettakeɣ ara alamma tensaḍ yiwen yiḍ ɣur-i? Tenna-yas tura xtir kan, asirri ad kem-id-ttɛeddiɣ. Tawwurt neɣ tazuliɣt? Tenna-yas awer tawḍeḍ ma yi-tesɛeddiḍ tazuliɣt. Tenna-yas yemma taɛzizt sɛeddi-yi tawwurt kemmini tebɣiḍ ad yi-tesɛeddiḍ tazuliɣt. Tekker tteryel-nni ṭṭef-itt kan deg ucebbub teskerker-itt tekcem-itt-d tesɛeddi-tt tazuliɣt.

akken dima d-yewweḍ lawan n yiḍes tenna-yas i tura axtir ad kem-ssegneɣ deg usu n leḥrir neɣ deg uzeggar tenna-yas segni deg usu n leḥrir tenna-yas deg unneɣ i yi-tesgen a yemma ɛeddaɣ imir-nni tesgen-itt sufella pusu uzeggar teṭṭulgeḍ ara yeṭṭerḍeq-d uparur-is ur teṭṭis ara akken d imi d-kker azekka-nni tenna-yas tura xtar kan aɣerbal-agi nnem am teččareɣ d tilkin neɣ am teččareɣ d lwiz ne teččareḍ-iyi-t-id d lwiz am akken i k-id teččareḍ i wetma buhert tamcumt xaṭa lu kan tesmeḥ s yimɣaren-nni tili ur tḍar ara yid-s akka tɛedda imir-nni ad taryel-nni teččar-as-t-id d tilkin truḥ akken i k-id ar yemma-s leḥut deg usufella n weɛrur-is akken d imi tt-id wala yemma-s ya sidi rebbi ad tin xedmeɣ tɛeddaɣ tḍeqqer-itt imirni ɣer wasif-nni tcucef-as akk dinna i wakken iktu tettawala tilkin-nni s axxam tejmeɛ-itt-id ma d tarbibt-nni-ines tekkat-itt armi tettfuḥu meskit teqqel tenna-yas ass-agi lembat-im deg lǧameɛ tenna-yas ass-agi ur tettnusuḍ ara deg uxxam

Lmalaykat-nni cebbaḥet-as ur kullikit, qqent-as lḥenni. Teffeɣ-d imir-nni azekka-nni deg lǧameɛ-nni ad s-tiniḍ d tislit. Ɛni tselset-as d akk lfeṭṭa, d ixelxalen, eh, d zrir. Lḥaṣun eh, ula yettwaliḍ, d agur i d-yeffɣen deg lǧameɛ-nni. Asmi i t-twala akken i tmeṭṭut-nni n baba-s, yeffeɣ-d wul-is. Amek texdem?